עכט א בחור ישיבה און נאך פון די מצוינים פון די מצוינים ווייל די אז וויסן ווי צו מאכן די פאי זאל זיך שאקלען די די א קנס ממש דעיס דאס איז דאך די נאטור ווי דער אייבערשטער האט באשאפן א בחור וויל חתונה האבן אבער אז א בחור לויפט נאך א בחור ארויסווארפן ערשט אין איין טאג ארויס. ווייל דאס איז דאך רחמנות עד כדי פארמאכן דעם גאס, אז דו האסט נישט קויפסט א באקס עפעלעך, געווענליך אז מען גייט אין געשעפטן וואס מאכן א קאמפאוט, וויפיל עפעלעך קויפט דיין מאמע? צען אויפאמאל? פופצן? קלויבט מען זיך אויס, סאו אז מען וויל מאכן א שמחה קויפט מען א באקס, מען כאפט זיך נישט אז מען דארף די ערשטע זאך ווען מען קומט אהיים דארף מען דורכגיין דעם באקס, ווייל ס'קען זיין איינס ליגט אינמיטן מיט א ווארעם, אלע וואס זענען ארום. אלע ווערן פארווערעמט, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס איך נעם מיך אויס, איך נעם אריין א בחור ישיבה, דא איז א געזונטע פלאץ, דא איז נישטא קיין ניבול פה, אויב דו ביסט נישט געזונט, זוך זיך א צווייטן פלאץ, און זעה זעה עפעס צו טון מיט דיך, ווייל צום סוף וועסטו אנקומען אין דזשעיל. מען פאטשקעט ארום מיט א קליינע קאזין, מען מיינט אז עס איז שטיל, באלד דער קאזין וואקסט אויף, און ער גייט אויף טערעפי, און דער טערעפי זאגט אים נעם דיך אן פאר דיינע רעכטן, די ערשטע זאך, נײַן וואן וואן, מען פיקט יענעם אויף. מען פיקט יענעם אויף צו דו ביסט א רב צו דו ביסט א ביזנעסמאן וואס דו ביסט, שוין איז שוין פארגעסן געווארן די מעשה, די מעשה איז נישט פארגעסן געווארן, ווער ס'האט געפאטשקעט גייט איין טאג קומען אז מען גייט אים איין טאג ארויפרופן אויף סטעידזש, וואס איז געווען די מעשה דארט, קום אהער קום אהער קום אהער קום אהער, עס איז דאך מורא'דיג, עס איז א פחד א פחד, מען זיך מקבל זיין אז איך גיי זיין א ערליכע איד, וואס הייסט מקבל זיין א ערליכע איד, וואס זאל איך טון אז איך האב נישט געהערט קיין דרשות אלץ קינד און איך האב דאס נישט געוואוסט, יעצט לאמיך רעדן תכלית. תכלית, וואס זאל איך טון? ס'איז מיר גוט דערשראקן, ס'איז מיר גוט צעבראכן, וואס זאל איך יעצט טון? איך וויל ארויסקריכן פון מיין שיגעון, איך בין משוגע, איך גיי אין מקווה, איר קענט מיר מסביר זיין וואס איך, קוקן אויף, אייבערשטער אפהיטן, נעם א משניות און זאג א פרק משניות, נאך א פרק משניות, נאך א פרק משניות, דו גייסט ווערן געזונט! דו גייסט ווערן געזונט! ס'קען זיך גייט נעמען אביסעלע צייט. נו וואס טוט א מענטש ווען ער גייט צו די דאקטער און די דאקטער זאגט אים אז מען זעט רחמנות אן עפעס א ביטערע מעשה. עפעס א ביטערע מעשה זעט מען און ער זאגט אים קוק אהער דו גייסט יעצט דארפן נעמען מעדיצין זאגט ער אים עס איז וודאי דו מעט זען מעט זען אז דו דארפסט נעמען דאס דו וועט א מענטש זאגן ניין ס'גייט מיך נישט אן זאג מיר א דא מיך א דעיט זאג מיך א טאג זאג מיך א טאג ווען איך ווער אויסגעהיילט. א טאג, נעם די נעם די תרופות, כ'ווייס דאך נישט ווי די מוחין, די מוחין פון א מענטש איז דאך א רוחניות'דיגע זאך, און אז דאס ווערט שוין מקולקל, דאס איז שוין אזא זאך, מ'זאל קענען צוריק באקומען מוחין, דארף א שכל זאגן משניות, זאג משניות, הלוואי הלוואי זיך קענען אריינברענגען ביי די תלמידי היכל הקודש דא, תלמידים וואס וואס על כפנים אכצן פרקים משניות יעדן טאג, אכצן פרקים משניות דאס איז מעדזשיק! מעדזשיק, איך ווייס נישט ווי אויך מ'זאגט עס אין ארץ ישראל פאר די שליימע בחורים, וואונדער! וואונדער! אכצן פרקים משניות בכל יום, דאס מיינט זאגן אסאך משניות, איך גיי נישט דא פארלאנגען מ'זאל זאגן מער, אכצן פרקים.